Гаҗәп түгел, татар канага, кай канага тамырла. Бу башкарадан барсы үткәндер шәп. Давыл булып күпме яу килгән, тузан баскан ташлар сөйли башлый, йә җиңелгән татар, йә җиңгән. Бу дөньяга яралганнан бирле язмыш безне күпме кыйнады. Беләзекне богау кысса кысты, югалтмадык әмма иманны. Һәр гасырның ата шайтаны бар, урландылар кайбер өметләр. Без һаман да татар булып калдык, бирелмичә калдык, егетләр.
Ундүрт яшьтә язылган. Уху! Рәхмәт, Иркәй абый. Ләбиб Лерон!
Ашалгыз! 18 яшьтә язылган, Казанга килгәч язылган шигырь дип аңларга кирәк. Менә Лейсән яңгыр яуганда дигәнне укыйм, әле укымам дигәнем, яңгыр яуып китте. Яз, Лейсән яңгыр. Казанда яз, ә авылда, авылда да яз микән? Күңел кылым чыңлап куйды, Күңел моңлы саз икән. Йөрәктәге сагышларны Ләйсән яңгыр юганда, Авылыма кайттым әле, Хыял атым юрганда. Яшел чирәм, каз бәбкәләр, Урамда яз, гөрләвек. Гөрләвекләр без бит инде, Яздан җәйгә үрләдек. Маңгаена куеп кулын, башына яулык чиеп, әни мине каршы ала, елмаеп, көлеп, сөеп. Күз яшьләре, ләйсән яңгыр, маңгай сыры, су юлы, сүзсез караш сорый сыман, Озаккамы, и улым? Казанда яз, күңелгә дә нурдан язны үргәннәр, Әни түшәп куйган мәллә, һавада ак мендәрләр. Рәхмәт! Унсигез яшьтә яздык. Рәхмәт! Ә хәзер Газинур Морат!
Шигырь, ләкин ул Виктор Цойдан бик күпкә элегрәк язылган иде. Кошлар калган туктап бер ноктада. Син калгансың туктап кыл уртада, Мәңге шулай булыр дисең мәллә? Мәңге шулай барыр димсең эшләр? Үзгәрешләр көтәм, үзгәрешләр. Язмышыннан берәү йөзен чыткан. Кай гаиләдә низаг ызгырыш чыккан, илләр чыраена илләр суккан, мәңге шулай барыр димсең эшләр. Үзгәрешләр көтәм, үзгәрешләр. Гадәтилек сарган уйларыңны, юлларыңны сарган елларыңны, мәңге шулай Булыр дим чыгышлар, үзгәрешләр көтәм, үзгәрешләр. Рәхмәт.
Рәхмәт, рәхмәт, бик зур. Шигырь бүген дә бик актуаль. Әйе.
Рабит абый, әйдә сездән көтәбез.
Ркаил Зәйдулланың беренче шигыре аның менә болайрак яңгырый иде.

Сигез яшьтә име урамга кояшка хәтле үрләгән һәм бит өметле булган бу. Чөнки аның ягы шундый. Ягы шундый ул мәшһүр. Мәшһүр Шәкүр Карак авылыннан. Ул халыкка хезмәт күрсәткән карак. Ул ул миһербанлы Ул байларны талап, олигархларны талап халыкка биргән. Туганы да, аннан соң Шәриф Зариф Бәшири авылыннан ул. Ул Тукай белән көрәшкән Зариф Бәшири һәм уйгурларга барып үзләренең дәреслекләрен корып биргән. Дәреслекләрен төзеп биргән менә нинди бөек кешеләр авылыннан ул. Шуңа күрә Ул инде бүген безнең белән җитәкчелек кыла. Ул безнең полковник, ягъни Язучылар союзының җитәкчесе һәм әйе, генерал. Менә әле дөресен генә әйткәндә, РКИлның исемен сез белмисездер әле. Әй, ул милләтнең милләтнең аелы дигән сүз. Аел ялтыравык, алтын. Көмештән эшләнгән һәм колачларны бөркәнүчеләрне беркетә торган милләтнең аелы дип атала. Инде хәзер Газинурга килгәндә, Газинур безнең арада име иң яше һәм аның исеме Гази. Ягъни ул җиңүче дигән сүз. Нур, аның нуры дигән сүз. Гази, нур, ул җиңүче, ул шигырьдә дә җиңүче. Ләбиб, мин алар турында яздым, берничә китаплар язып чыктым, җиде, җиде том китап чыгардым мин аларның иҗатлары турында. Бик күпләрнең э, э, э, Ә Ләбиб турында яза алмадым, чөнки Ләбиб үзе минем иҗат турында Әллә ничә китап чыгарган кеше, шуңа күрә аңа рәхмәт әйтәм. Кул чабыгыз инде. Рәхмәт, рәхмәт безнең язучыларыбыз бик яратабыз, хөрмәт итәбез. Рәхмәт сезгә безгә монда килеп киткәнегез өчен.